Azat ýoda, azat ýoda, atlanalyň-a, atlanalyň. Salam hormatly watandaşlar! Zdrastwuçe, dragiý Türkmenistanci! Bu gün ýene-de Lebap welaýatyndaky geçen hadysa barada, şoň soňunda nähili adamlara kömek edildimi, edilmedimi, şol hakda gürrüň etmekçi. Prezidente ýüzlendik, hany kömek? Bir hepde geçdi. Hany bi, ýaňky ol dogry bi Seýdide elektrik bilen suw geldi, a bu Farapda zatda ol suwy ol derýadan çekip ýörler. Ol tok ýok adamlarda, elektrik to, internet ýok, suw ýok, çörek ýok milletde. Bu ne boluş? Bu näme bi öleniňä öleniň üstesine garga gözüňi çokanyň. Haramdag Berdimuhammedow. Sen näme garaşýaň? Bu ýaňky bu halkyň içinde edip ýören oýnuň näme seň halkyňa gyrlyp ýatyr. Aňyrda ne kömek bar bulara, ne göz bar bulara. Hä? Sen bolsa bütin dünýä muny äşgär eden bolup beýtirip ol halkara gumanitar kömegi diýip ol Owganystana berýäň ony. O dogry bi elbetde kömek ederis dogan garnaşlarymyza. Ýöne ilki bilen sen öz maşgalaňy, öz öýüňi düzedä sen ahyry. Bi edýän zadyň näme ol seň? Hä? Bi nämäň şagal mesligi? Biremäň hereketi, götüň-ä kül üstüne, göwnüňem kap dagynda. Halkyň-a gyrlyp ýatyr, o taýda ölen-ýiten bar. Sen bolsa bar-a, baryp hol bi halkara derejede kim nirede muňa bar-a, berekella diýerkä diýip, şoň üçin sen bar edýän hereketiň. Halkyň bilen sen bolma niýetiň ýokmy? Muň soňy gowy däl. Men şoň üçin düşündirýän bu zatlary. Sen onoňam bar-a bu gyzlary beýterip tutup, bulary gorkuzyp ýörmäň näme? Hä? Indi bolýa, goýberipdirler bi otuz gyzy bi Seýdiden, on sekiz adam zenanlary bi nemeden, Türkmenabatdan goýberleni gowy zat. Olary saklamaga hakyňyz ýok. Ýöne tutuňyzda näme üçin tutýaňyz? Sen ozal gözüň nämäni gördi? Zenan maşgala diýilýän ol adamda her kimiň öýüni ejesi, aýalyny, gyzy, ol namys ol. Hä? Sen Aždar bilen Ahmedi o güne salaňda sen wehhabi diýen bolduň olara. Wähäbi däl olar. Sen olary näme üçin atdyrdyň? Namysyna degen adamsyny jogap berensoň olary bar tank sürüp zat edip atyp ýörsiň. Halkyň bilen-ä şeýni şeýträk güýç bilen gürleşjekmi sen? Hä? Mundan emel bormy? Ol ýüz elliden gowrak otaýda ýygndy ýigit öldi. Kim? Olar bu Aždar Ahmet bilen hiç nime dawasy ýog-a olaň. Olaň näme olar gandar mozol näme üçin küşkürdiň şolary özüň hol Türkmenbaşyda bukulyp ýörsüň daçada näme üçin etdiň şo meseläni sen gelin gyz maşgala bilen ahmal bolmagyn Gurbanguly han ahmal bolmagyn by gaty gorkuly meseledir ol sen bara näme etseň edersiň gorkuzarsyň ýöne Türkmeni Türkmenliginden aýyrmarsyň sen ahmal bolmagyn hökman Türkmen hem däl. Galina Kuçerenko ýalak Türkmenistanda gezip ýören gelin-gyzlar az däldir. Sen bulary beýtirip gorkuzyp saklamagyňy bes edindi. Düşnüklimi? Iliň bilen sen halk bilen bol, halky doýur. Halkyň iýmäge çöregi ýok, suwy ýok, togy ýok. Olaň girip şifrni sanawa salan bolýarlar, aý ine yzygiderli ederis. Diýmek sen kömege çekýärle. Onda o kanun näme? Bir döwletiň ýörite kanuny bara. Bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylyň on bäşinji sentýabrynda kabul edilen karar he hadysalar barada, ony öňünden aýtmak barada, ýeterlikli kömek, o zatlar barada bar-a kanunyň. Näme üçin kanunyňy ulanaňak? Ha Ipa sen o taýda başga birlerine görünjek bolup ýörsüň. Kanun esasynda näme kömek edilmeli bolsa sen hökmany suratda edäýmelisiň. Biz bu meseläni goýmarys, yzygiderli muny hökmany suratda maslahatlaşar durarys. Halkara ynsan hukuklaryny goraýan edaralaryň üstünden biz hökman suratda, ondaňam ol diňe bir Lebap welaýatyna degmändir-ä. Ol Daşoguz welaýatyň beýýanky Gubadag etrabynyň Gökçäge diýilýän obasynyň üstünden geçipdir. Şifrler köçede ýatyr. Olary sorýan, idýänem ýok olary. Lebabyň üstünden geçdi, ony agzadyk. O Marada degipdir. A gapdalyňda goňşyňyna gördüň näme özüň ýaly prezidentiň gelip kömek edişini. Sen näme edeňä ony? Ýa seň borjuň ýokmy bu zatlara? Ondaňam ol Ahmetli mesele, bi ýaňky Aždarly mesele ola Wähbi diýen bolup ýörsüň. Ol Amerikaň Birleşen Ştatlaryna teklip edilipdir, habaryň barmy? Ýaňky bir gozzepa. Şol ýaňky şu dini azatlyklar barada şol şol neme Türkmenistanyň meselesi barada. He? Aýratyn her adama şol sansiýa mesele. Sen o zatlary beýtirip ýöne geçer öýtmegin. Ýuwaşlyk bilen seni yzyňdan mara halkara hak hukuklaryny goraýan, ynsan hukuklaryny goraýan edaralar seni araba bilen kowalýarlar. Gaçjak ýeriň ýokdur, jogap bermeli borsuň. Ahmal bolmagyn. Häzir bolsa halkyň bilen bol. Halkyň haky bar.